Без бит инде репертуарный театр, э, күбрәк без балалар өчен, яшьләр өчен эшлибез. Э, шул, шул нәүбәттән быелгы репертуарда, быелгы сезонда без э, балалар һәм яшьләр өчен ике спектакль тәкъдим иттек һәм яшьләр өчен, олылар өчен дә без спектакльләребезне тамашачыларга тәкъдим итеп торабыз. Менә эр яңасы Туфан Миннуллинның Алты кызга бер кияү исемле комедиясе. Э, аны үзебез телдә үзгәрттек аны супер супер кияү исемле иттереп яңарттык тамашачыларга ничектер яңа булсын дип э, э, исемен үзгәрттек исеме бер әйбер ләкин әлеге пьесадагы Герой, безнең Россиянең атказанган артисты Нуриәхмәт Сафинга бөтен таләпләргә туры килә торган герой инде. Ягъни, ул әлеге әсәрдә ул аксакал кебек, ягъни алты кызның өйдәге Кечкенә драмалар, кайбернең зур драмаларын, күңелсез хәлләрне, гомумән, тормышта булган уңайсызлыкларны уңайсызлыкларны кичергән хатын кичергән хатын-кызлар белән эшли. Рәхмәтулла Хөрмәтуллыч дигән бер герой. Һәм, үзегез беләсез, хатын-кыз коллективында ничектер яңача, ниндидер әйтик анда, ирләр коллективында ул бертөрле яшисең, ә хатын-кызлар коллективында ул икенчерәк. Менә әлеге абзый дип әйтим анда, Рәхмәтулла, бу коллективта, бу хатын-кызлар коллективында аксакалга әверелә, үзе дә сизмәстән. Бу спектакль булып бер тапкыр Зур театрда яңгыраган иде. Менә мин әйтәсем килә, аның хәзер яңа сулышы туды, яңа пласты яңадан ачылды кебек. Ул, ул кемнән тора? Ул, ул инде, әлбәттә, теге иҗат, иҗат төркеменнән һәм Нури абый Сафинның үзеннән тора. Чөнки Нури абый үзе Халәте буенча, яшәеше буенча менә шундый аксакал кебек ул. Безнең театр хезмәткәрләре өчен дә, коллегалар өчен дә. Һәм аның менә көтелгән матур юбилеена, 70 еллыгына без әлеге әсәрне сәхнәгә куйдык. Аның премьерасы булды. Ул озын гомерле спектакль булачак, чөнки Нури абый уйнаган, Нури Сафин уйнаган һәр спектакль озын гомерле, озын гомерле булачак. Ул, әйтик, Шундый классик традицион артист, аның һәр спектакле дә озын гомерле булачак. Шунысы белән кызыклы бу пьеса. Әйткәнемчә, бу пьесада бу пьесада алты кыз, алты кызның матур Әйтик, Куштырнаклар эчендә биографиясе билгеләнгән, биографиясе билгеләнгән. Бу, мондый пьеса театр өчен, театр өчен бик кыйммәтле пьеса, чөнки үзебез беләбез, әйеме, хатын-кызлар өчен героинялар, әйтик, героинялар Ны читләтеп узалар драматурглар, ә бу чыракта Туфан абый алты кызга да шәп рольләр бирелә, бирә һәм аны безнең актрислар ике составта искиткеч кызык иттереп, җаны белән, бөтен күңеле белән рәхәтләнеп әлеге спектакльдә уйныйлар, кичерәләр, аны яратып эшлиләр. Бу актуаль проблемаларны үзләренең героинялары аркылы тамашачыларга әйтер сүзләре бар. Туфан абый һәрвакытта гениаль әйберләр яза. Аның әсәрләре, әстәрләре, әйтик, бер-ике ел куелмаса, бер күпмедер вакыттан соң, әлегә сәргә режиссерлар, артистлар яңадан кайтып куя, куялар, яңадан кайталар. Чөнки Туфан абыйның әсәрләре һәрвакытта Мәгънә белән корылган. Ә мәгънә белән корылган хәтта комедия бул, бул, булса да, э, анда тамашачының күңеленә үтәрлек фикер, фикер бар. Менә шуңа күрә монда тәңгәл килде драматургның шәп булуы. Нури Сафинның әйтегәндә менә шундый юбилеена матур, матур бүләк һәм кызларга, Безнең хатын-кызларга инде ул менә шушындый алты кызга да роль булуы, ул театр өчен бик кадерле, бик кыйммәтле әйбер, әйбер булды. Без бу сезонда, әйткәнемчә, балаларга да спектакльләр тәкъдим иттек. Менә безнең театрда шундый актриса бар, Зәринә Хөснуллина, ул безнең театрның спецификасын теге күз алдына китереп, Убыр шоу исемле әкият язды һәм без аны Менә күптән түгел балаларга тәкъдим иттек. Шулай ук Рәдиф Сәгъди яшьләр өчен Гашыйклар утравы исемле комедия безгә язып китте, ул безнең заказ белән язды ул әсәрне. Һәм әлеге спектакль ул шулкадәр уңышлы булып чыкты, аны яшьләр генә түгел, урта буын, олы олы буын да рәхәтләнеп карый, чөнки ул мәхәббәт турында. Ләкин мондагы Бу мәхәббәт сынавын яшьләр гади көнкүреш кыссаларында гына түгел, ә алар күккә күтәрелеп, вертолетлардан сикерелеп, сикереп, парашюттан сикереп инде, парашюттан бер-берсе белән сикереп, алар мәхәббәтләрен ныгытып никах һавада никах кылып алар шулай итеп бергә очып җирдә кавышалар. Бу шундый фантастик комедия ул яшьләр өчен бик кызык. Күбрәк бу бу спектакльне без инде татар башкорт егетләре хезмәт иткән округларда частьларда тәкъдим итәбез һәм бу гөрләп бара әлеге спектакль. Шунысы кызык, әлеге спектакль татар телендә барса да, аны башка милләт вәкилләре дә аңлап карыйлар, чөнки ул шулай куелган ки, анда тел, әйтик, анда безнең татар теле бер әйбер, күбрәк ул корылган биюгә һәм пластик, пластик күренешләргә, ягъни пластика теленә, теленә күчерелгән спектакль. Менә шундый ике спектакль. Күптән түгел Абдулла Кариевның инде менә 130 еллыгына багышланган шулай ук бер премьера булды безнең артист исемле анар каил зәйдулла безнең өчен язды Шулай ук безнең театрда яшь режиссер, артист Илфат Камалиев, шундый Алексей Попов дигән бер шундый үзенчәлекле драматург бар. Ул Ширбәт аю исемле комедиясен безгә тәкъдим итте. Без аны шундый камерный иттереп яшьләргә куйдык. Илфат Камалиев куйды аны. Ул Санаторийларда, әйтик, гимназияларда менә шушындый теге республикадан чит, чит төбәктә урнашкан халык өчен менә үзенчәлекле шундый спектакльләр килеп чыкты. Бу инде үткәннәр, киләчәгебездә безне нәрсә көтә? Яңа бинага күчү. Яңа бинада, әлбәттә, ачкан очракта, ачабыз без аны, Алла бирса, безгә яңа әсәр кирәк. Менә бу, бу, әйтик, үзгәрешне көтеп, мин Руззәл Мөхәммәтшинга шундый үтенеч белән мөрәҗәгать иттем, безгә балалар өчен, яшьләр өчен мюзикл язу. Һәм ул язды моннан ике ай элек. Искиткеч әсәр килеп чыкты. Аның музыкасын Зөлфия Раупова язды. Июнь аенда, июль, аннан августта инде әлеге әсәр өстендә без бик нык тыгыз эшләп, Алла бирса, көзгә аның премьерасын Яңа бинада, яңа мюзикл белән без үзебезнең эшчәнлегебезне Тагын бер исбатлыйбыз, тагын без тагын бер тапкыр күрсәтәбез үзебезнең талантлы икәнлегебезне, кирәкле кирәкле икәнегебезне күрсәтеп без яңа бинада яңа сәр белән 31 нче сезонны ачып, Алла бирса, теге иҗади юлны тагын да киңәйтәсе килә инде. Менә шундый үзгәрешләр булырга тора, шундый күңелле мизгелләр булырга булырга тора. Һәм әлбәттә, яшь кадрлар турында уйлыйбыз. Менә театр училищесыннан, мәдәният һәм сәнгать институтыннан яшьләр безгә быел эшкә керәчәкләр, дүрт егет. Аның берсе Илдар Гатауллин режиссерлык курсын бетерде, ул минем шәкерт, ул Сирано де Бержерак исемле драманы сәхнәләштерде, диплом эше иттереп күрсәтте, бик кызыклы, үзенчәлекле яшь режиссер булырга күренә, күренә. Ул безнең театрда режиссер штатында эшли башлаячак һәм театр училищесыннан өч, өч егет киләчәк. Безнең болай да яшьләр күп, кызлар бик күп, менә шулай яңа спектакльләр белән, теге яңартылган труппа белән, Аллабирса, Безнең тормыш теге кайнаячак. Кайнаячак дип өметләнәбез. Һәм без көтәбез, шул ук менә Курчак театрында, яны Курчак театр бинасында без эшләдек инде 4 елдан артык. Тиздән күчәбез көзгә. Тамашачыларны көтеп калам. Тамашачылар менә теге Салган сукмакны онытмыйча, яңа яңа йортка килүләрен көтәбез, чөнки аларга тәкъдим итәсе, аларга күрсәтәче безнең бик күп, бик күп спектакльләребез бар. Менә шул бина булмау сәбәпле, алар онытылып торды, алар, алар кайбер артистларның Әйтик, анда картаю аркылы, кайбер артистлар анда башка җиргә күчү сәбәпле, күп кенә спектакльләр безнең читтә калды. Менә аларны яңартырга, аларны яңадан торгызырга, торгызырга аерым бер вакыт кирәк булачак. Ләкин безнең куйган спектакльләребез, ул Йосыф-Зөләйха, Саксык, Анда яшьләр олылар өчен Тукай трилогиясе менә яңа бинада яңгырар дип өметләнәбез. Һәм Шекспирның Король Лиры тискәрегә авызлыгын яңадан яңартып, яңадан яңартып, яңа бинада тамашачылар белән уртаклашасы килә, аларны көтеп, шатландырып бергә яшисе килә.